Mir ginn op den éischte Level vu senger klenger Wäldchen an déi Welt ass schonn hanne markéiert mat sengem Schëffchen. Et gëtt net grad sou schlëmm, dir gesitt et hei, den éischte Level ass e bësse méi simpel opgebaut. Mir fänken un, am Fong et gëtt eng kleng Fluche, hei ass eng Kéier e klenge Tierchen ze dréine fir den Ufank. Jo, Bowser Junior mécht sech prett fir d'Nintendo NX, déi gëtt elo dëse Mount. Mir si jo mëttlerweil am September ukomm, gëtt déi jo eng Kéier wahrscheinlech virgestallt. Mir hoffen et emol alleguer. Sou, mir maachen hei, schalten mer aus fir déi éischt Käertche siche ze goen. Hei musse mer och näischt maachen, mir gi schéi gemittlech erof. Ah, deen huet elo verkackt. Da musse mer ganz ewéi eng Kéier zréckgoen. Geet scho gutt erëm un. Jo, den Next gëtt da wahrscheinlech dëse Mount virgeschlo. Gott sei Dank. Si gespaant op de Bowser Junior och vläit eng méi Daseinsberechtegung kritt, wee weess. Voilà, hei nach zoumaachen an dann ass de Level gepackt. Dir gesitt also e klengt Design hannert seng mam Bowser Schëffchen, alles schéi gemaach. An jo, de Bowser Junior hei, dee jo och ëmmer just eng Nieweroll am Fong huet an ëmmer den Ufanks Endgéigner ass an Mario Brossen also och ni richteg spillt krut, huet den Arcade 8 et elo komplett mat senger ganzer Famillche krut. Majo hei mat gepackt dann den éischte Levelche vu 4 vu senger klenger Welt. Dir mierkt mir si scho bei 63 Prozent, ech schätze mol mir ginn haut och op déi 70 Prozent duer. Mir gi viru mam zweete Level an deen zweete Level huet a sech, well hei gëtt et elo eng Käertchen ze huelen, eng goldeg Käertchen déi wierklech eng Märtwert ginn. Elo hei noffer kënnt ech mol näischt ze man, dat ass ganz excellent. Dir gesitt hei mat de Länge zescht gezunn dat Ganzt. Well elo hunn ech eppes ze maachen, ech hunn dat do mol erof ze drécken. Sou, da maache mer hei erëm zou, fir datt e ka eropgoen. Jo, elo hu mer et scho verkackt. Geet scho gutt un dëse Part. E bëssen ze laang Paus gehat. Sou, ech drécken erëm dran, fir datt e kann zeréckgoen. Nee, mécht en natierlech och net. Top, dat do hu mer erëm onnéideg Zäit verluer, well ech wollt iech am Fong en Trick weisen, fir. Ach. Da machen wir den aus, okay. Gut. Ich meine, du Level. So, da war natürlich ein Trick, wie ich nach Funk sollte machen. Weil hier kann ich nur einfach ohne die Gring gehen. An et ginn de ganzen Troll deen der lo grad gesinn hutt. Dat war einfach net de Plang vum Video deen emol de Tick krut. GG well played Bowser Junior mat dengem klenge Weenchen do. Ech haassen dech elo schonn an elo wäert ech dech nach méi haassen well elo kënnt der eng Merd fir do Käerchen ze kréien. Sou. Voilà, elo hunn ech gepackt, ok. Elo ass et ganz simpel, dat do ass d'Merk gewiescht fir net erof schonn dat nächst Ziel ze goen. Elo mécht en automatesch, elo geet en an déi doten endlech, wou e sollt och goen. Hei muss ech näischt maache méi. Sinn ech gespaant ob mer der Zäit duergeet. Sou, mir stoppen, soss hätt ech nach nach e bësse ronderëm gedréit. Si gespaant ob et wierklech klappt. Mat deem Fail do mat der grénger Röhre wou ech net eens gi sin. Dach et geet bei wäitem nach duer, Gott sei Dank. D'Zil war et wéi gesot iech ze weisen wéi een et net mécht an wat mécht en, wat mécht et sou wou een dann an d'Verdäerfnes kënnt souzesoen. Dat war am Fong déi schwéierst gëldeg Kaart, de Rescht ass elo erëm méi simpel hei opgebaut. Drëtte Level dann. Streift an d'Kommentarer elo, wat haalt dir vun der Nintendo NX? Déi first announcement, sidd der prett? Giff dir iech do frée wann do op Video Games elu giff een live Commentary gemaach ginn oder kuckt een dat zesummen live op rtl? Wéi gesoot schreift mer an d'Kommentarer, ech si gespaant. Also hei gesi mer och e bësse méi awer e Krilldeg an gëtt. Also mer maachen elo hei ganz simpel, déi hun ech jo blockéiert gehat, déi maachen mer elo hei scho méi, sou. Da gi mer se hei erop sichen. Da man schei easy going dat doten. Da ginn ech se rem sichen. Awer teil eso wëlle bei mat ze. Voilà. Lo ech da enke oppassen. Fir dat net erof fällt elo ze aktivéieren. Voilà meng Tickle. So, Dir mierkt also et ass awer. Komme Schwieregkeete si lues dobäi. Hei ass d'Schwieregkeet am Fong just fir z'aktivéieren do mol nach zou ze maachen. Dat hätte mer och scho kënnen zou maachen elo. Sou maache mer dat hei. Sou do d'Held net mat dréinen. Et ass also eng Dréinerun hei am Höhenflug. Sou hei ass den Trick deen dote fir d'gëlldeg am Niveau Käertchen ze kréien. Méi ass et net. An da kënne mer schonn erop goen mengen ech. Jo déi do Pyrenäe Planzen, ech weess nach ëmmer net wat déi fir eng Daseinsberechnung hunn. Mee déi hei hanne gesi elo, do gëtt nach eng Kéier interessant. Packt net, packt net. Voilà, packt et, méi ass et net gewiescht. Lo nach hei zoumaachen an do d'Level ass gepackt. Bei den einfachste Saache kackt en of an hei geet et awer gutt virun. Sou, dat d'Level gepackt mam Bowser Junior. Wéi gesot, hie freet sech vläit och op eng Gitarre Next, op méi ee grousst Spill vun hëm, och Bowser Junior-méisseg. Strikers hat en och, do war en zwar och e bësse gutt iergendswéi. Hat mir eng Daseinsberechtegung. A Smash gëtt en och net vill benotzt. Kleng Charakter deen awer hei och eng kleng Weltsch erëm gutt geschriwwe kritt. Wann dir Bowser Spiller kennt, sou mer ob Bowser Junior Spiller kennt, Parole Bowser Spiller ginn jo ëmmer meeschtens och Peach involvéiert, da soe Bescheed. Mir gi lo mol nach de véierte Levelchen hei kucke vu senger Welt, dann hätte mer dat scho gepackt. Mir sinn awer an der Zäit zimlech am Stad vun der Wee géif ech soen. Sou hei gesi mer dann och bësse méi eng breet erëm bësse méi eng feil Geschicht. So Ech gi soen mir riskéieren et. Ja mir riskéieren et gutt. Sou da kënne mer do schonn den do Trick maachen. Hallo, hei musse mer am Fong och näischt maachen. Jep, ok, mir hunn alles mat. Déi Migel lo hei, wann ech dat do maachen, et geschitt nix. Lo muss ech duerfir dat heite maachen, esou. Déi do muss ech uloossen. Lo kann ech se maachen, voilà. Méi war et net. Esou, kucke mer hei, hei spréngt en direkt virun. Lo hunn ech hei nach déi dote mat, dat ass ganz richteg. Hei maachen ech zur Sécherheet emol zou. An hei mënsch se Sécherheet dann och mol zou. Voilà. Do kann ech schon machen am Fong. So, ich probiere, ob das lo klappt. Voilà, et klappt. Tipptopp. Am Fong hun ech der ni sou gemach, mee et geet anscheinend. Da maache mer emol elo dohannen nach seng säi klenge Sprungbrietchen hin a setzen déi do weg. Mon Ami, voilà, déi do maache mer nach zou. Da geet déi do Mënz emol nach sichen. An da maache mer ganz ei simpel, gi mer nach eng Kéier emol do erof. An da gi mer erëm zréck. Brauche mer guer net déi Piranhaplazen ze berücksichtegen. Soule mer hei nach dat Wichtegst. So, bësse méi war net sou geplangt, mee et geet awer iergendzwou duer an ech mengen, hei kann ech schonn dann dat do maachen. Voilà, gepackt, de leschte Level vum Bowser Junior. Tiptop. Bis op dee Fail mat de Röhre, wou de, wou ech net komplett brainhaft kenne méi war, ass deen nach gutt gaangen hei. Merci Bowser Junior, mat dengem Höhenflug hei. Voilà, mir hunn all Catch gepackt mat him. Carl Goldtorfé krut och mat Spilleng e bësse gezweifelt. Hien gesot, dëse Mount dann hoffentlech déi grouss Enthüllung vun der NEC. Ech si gespaant an et wäert och wierklech wichteg gi fir mäin Channel wéi et viru geet, well wann elo do Saachen announced ginn déi mech net interesséiere vu Spiller, dann gëtt nach vill Retro Stuff gemaach. Dir gesitt mir den Höhenflug do gepackt a loosse Zäit ironescherweis d'Nope ze huelen alias Peach Well dat ass dat éischt wat sech traut a Richtung bouser Festung sech erëm ze beweegen. E bëssen ironesch wou Nintendo gemat hat do, mä ech weisen iech elo mol wat erëm esou deen Art Tutorial Level dann hei an eisem néngte Part ass. Do ass elo dat neist wat dobäi kënnt, nämlech d'Röhre kann een elo selwer hin an hier switchen. Voilà. Na, da doch. Dann machen wir schon direkt einen Trick. Sobald steht, Stück und Teil so gemacht. So. Wieso mache ich das? Weil du dann gesehen hast, Kärtchen aus direkt von anfängt. Bisschen dreckig gemacht, aber mehr war doch nicht. Voilà, da kann ich auch schon mal Öfen so machen, die nächste. Gucken wir mal nach. Voilà, dat kann esou goen. Hei muss ech nach Safety maachen, fir dat mer net an d'Picken do rennt. Do kann ech och schonn zou man, déi do kann scho matzuelen. Dat do kann ech lo nach kuerz ofwaarden. Voilà, mir ginn eng kéng d'Tierchen zréckdréinen. Do kann ech och schonn zou maachen. Zack, zack, zack. D'Peach huelen eng Kéier erof an da mengen ech, kann ech scho bal hei zou man. Kand déi do siche gaang ass. Voilà, et rutscht erof an de Sack. Dack dack geet et a mir hunn et gepackt mam Peach. Zimlech simpel, vill méi einfach wéi déi Lä wat lech gëtt huet och net sou laang gedauert. Merci Peach. A lo kënnt geschwënn är Kolleeg de Bowser de Bosker. Mee virdru kënnt nach ee ganz anere Kolleeg, dee mer och scho laang net méi gesinn hunn, eisen Nick Kayse Puni kënnt. Voilà, d'Käertchen och. Really good job Peach. Dir mierkt also den Tutorial level, ëm wat ass et gaang, wat ëm wat ass et gaang sou ze soen, wierklech dat eng kéier gesitt, héi, dat kann een och héieren, mä na, Dir sitt hei, et ass net méi esou wäit, nëmmen nach zwee Phasen an da geet nach, da mengt ee schonn de Projet wär fäerdeg, mee nix da, de Projet geet nach laang virun, well herno kënnt eng Stäreewelt, mä dat gesitt Der eréischt ganz ganz zum Schluss. Dat gëtt, kéint, ech kucken eng Kéier op de Programm, jo dat ass Enn, Enn des Mounts gesitt Der et. Bon, laang ronderëm gelaut, et geet elo mam Nick hei nach virun. Oder eise klenge Boni. Dee muss genau dat nämmlecht maachen. De muss déi Saache mol siche goen. So, da probéieren ech mol hei masterméisseg dat Ganzt ze maachen. Voilà, hie kann dat do eng Kéier maachen, sech just onbedéngt dran denken, all erëm zouzemaachen. An da gëtt eng Kéier Party gemaach mat der Musek Yo Yo Puni spillt Donkey Kong. Och e Spill, wat ech och scho laang net méi gesinn hat. Et ass e Kämpfspill, nennen ech et mol einfach. Hien an de Bob hunn der Zäit op dem Terrell-Treffsite war, genoss och hei drun denken, dat do ze maachen.

Hien ass och ëmmer de Verléierer gewiescht. Nächste Part ass nëmmen eng Kéier hoffentlech de Gewënner. Oder mir kréie Sträit mam Daniel, da verléiert e puer Zëcken. Hei ass dee schwéiersten Amiibo bei de Béinen, dat wësst der jo alleguer, Kanner. Sou, mir ginn hei emol erëm nach den Trick, mir mussen déi erëm siche ginn natierlech. Voilà. Wou hat ech se? Ach, ech hätt se gebraucht. Soen wir mal so, das ist besser. Da muss man nach das do machen. Ja. Und dann meng ich, wäre es schon do, weil der fällt der auf. Ah, stimmt, ich muss einen nach sichern. Voilà, mir ist doch nicht da eben der Schutz gewesen, hat nicht am Rufrut. Ein kleinen Bachplanscher. Und ihr merkt, nächsten Part werden wir oft genug Steng zerstören. Voilà, mir et mat him gepackt, fräigeschalt, déi hat schon déi ganz ganz schrecklech Musik. Wéi gesot, nächst Kéier en zéngte Part mat him. E bësse méi knappen Part, trotzdem eng schéine grousse Fail am zweeten Level vum Bowser Jr. Sot ech elo net vill, villmols merci fir d'Kucken, vläit kann mer schon nächste Part méi mam Née schnëssen iwwert d'NX, wee weess. Bowser Jr. jo, kritt en och eng Kéier op d'NX méi ze mellen, wär schéi fir hien. Dir gesitt hei nach wéi déi Welt Nix heescht, dat ass d'feurege Festung. Hoffe mol dat mer eng feurege Next dann dëse Mount och virgeschalt kréien. Villmools Merci a kucke bis d'nächst Kéier. Ahoi, ciao.